Awiei, yɛhyiaa mu wɔ ha a yɛasɛm a yɛde tuu mo anim yi tiatia sɛ nnawɔtwe December 7 Dwoada a ɛrebɛn yi, yɛrekɔ akɔto aba ayi onipa a ɔbɛdi ɔman no anim ɛfiri 2021 kɔsi 2024. Na yɛn asɛm a yɛde bɛto mo anim ara ne ne sɛ, saa abatoɔ a yɛrekɔ akɔto yi, yɛto ma President Mahama a, yɛabɔ yɛn ho aborɔ. Nansa yi, No bro ne fɛ no opinion polling a aba a yɛte Bernepson deɛ yɛ me nua Bernepson deɛ yɛate political science department deɛ wɔn nyinaa kyerɛ sɛ aba no a yɛba abɛto no President Akufo-Addo adi anim ama yɛn nuanom NDC fo wɔn yɛm ahye wɔn paa nti wɔn yɛ nneɛma bi a ɛmfata na nsɛm akɔfa video bi wɔn wɔn wɔn de to social media ɛsɛ President Akufo-Addo 2016 na ɔgye bribe wɔ ne office. Na wohwɛ video no a, ɛyɛ nnipa bi a ɛbɛyɛ no adɔeɛ ɛde mmoa kakra, sika kakra ne t-shirt sɛ ɛbrɛ no sɛ ɔde yɛ ne campaign. Obiara a woyɛ elections biara adɔfoɔ ɛyɛ wo adɔeɛ ɛde biribi kakra abrɛ wo sɛ na ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo campaign. Ɛnɛ a mene wo kasa yi, wokɔ a nnipa wɔ hɔ a wɔde NDC Yɛde adɔeɛ kɔma wɔn na wɔde ayɛ wɔn campaign. Yɛn nnipa wɔ hɔ a yɛne NPP foɔ ahyia, yɛde adɔeɛ ama wɔn. Political eh, campaign ne eh, donation deɛ, time biara, eh, baabiara ɛsi. Na moakɔfa video yi de aba sɛ ɛyɛ bribe. Obi a ɔno nyɛ president na ɔyɛ candidate deɛ, ɔkɔgye bribe de ayɛ dɛn? Deɛ na obɛtumi ayɛ ama wo. Wei nyinaa kyerɛ sɛ Wɔn sɛ opinion polling no a ɛreba na ma NDC fo no yɛ nhwehwɛmu sɛ wɔn yɛ biribiara including nneɛma a ɛmfata. Na makyerɛ mo sɛ sɛ wopɛ bribe ankasa a mɛnkɔ akyiri. Yɛn nyinaa bɛkae 2016 tam a President Mahama yɛ president. NDC fo kɔ tam bribe ma Alhaji Bugri Nabu. Satan na ɔyɛ regional chairman for NPP. Wɔmaa no sika five hundred thousand ne kaa four by four kɛseɛ baako sɛ ɔnko ntia NPP. Sɛ mobɛkae, yɛde kaa no bɛsii ha na yɛyɛɛ yɛne mu hyia a yɛde kyerɛɛ mo. Nti wei nyinaa kyerɛ sɛ yɛn nuanom adisifoɔ no wɔma yɛ desperate. Ka opinion polling no a ɛreba no. Na ma mma Ghanafoɔ nhinhim Ɔmo nkɔ so a na sɛnea opinion polls no ɛkyerɛ no ɔmo ntaa President Akuffo Addo akyi. Na wo hwɛ President Mahama a, ne kandini, kandifoɔ no a ɛɛ leadership no a ɔdee ba no, me nua, ɛnyɛ leadership a esi pin. Papa no sesa n'ano. Ɔno ankasa nsɛm a ɔɔka, wohu sɛ ɔngye ndi. Mframa no bɔ a na wasesa n'ano. Yɛn nuanom Nkrafoɔ frɛ no rɔkpɔkpɔ, obey the wind, obi a mframa bɔ a na wasesa wasesa w'ano. Na nnipa sei, wokɔfa no sɛ ɔnɔm bɛdi ɔman no anim a, wobɛbɔ ɔman no aborɔ. Ngyinasoɔ a mede ka wei, hwɛ yɛse kwasea na ɔnsesa n'adwen. Obi wɔ hɔ bi a wogyina baabi na ebi a nsɛm foforɔ aba, wohwɛ nsɛm na wohu sɛ o, oh, asɛm wei abɛyɛ tɔ mu nti mɛsa mɛsa m'adwen. But sɛ da biara wosesa w'adwene a, ɛnna ɛyɛ dangerous. Na wahwɛ President Mahama ne yɔe a, tɛm biara ɔsesa n'adwene. Na gyinasoɔ no bi ne sɛ, yɛn nyinaa bɛkae tam a ɔyɛ president. Universityfoɔ a yɛtwa wɔn electricity ne nsuo ma wɔn, aban twa ma wɔn, ɔbaeɛ no ɔbɛtwaa mu. Ɔsɛ ɛho hia sɛ aban bɛtua. President Akufa do baeɛ no, wasan ɛresɔ yɛn yɛn mma no a ɛwɔ university no mu, wasan asɔ wɔn asen. Afei deɛ President Mahama ɔyɛ campaign ɔsɛ o, ɔno nso wagye atom. Ɔba a ɔno nso bɛtoa so na watua utility bills ama students. Na kyerɛ sɛ asɛm a dwenkyerɛ ne nea ɔyɛɛ 2016 no ne nea ɔka seesei no, ɛbɔ bra. Sɛ yɛbɛkae training allowances for yɛn nuanom a ɛkɔ nursing school ne yɛn nuanom a ɛkɔ teaching teaching school. Allowance kakra na wɔgye no, President Mahama betwaa mu. Ɔse ɛho hia ɛmfata sɛ wɔbɛgye saa allowances no. Na saa asɛm de wɔto tia no koraa ɔman yɛnto ntia no na ɔwɔ gyidie sɛ ɔbɛdi nkonim. President Akufo Addo bae. Wasan de allowances yi aba a ɔde sɔ yɛn nuanom wɔn asen. Yɛn nuanom a wɔyɛ nursing training ne teacher training. Deɛ na President Mamae kan nnɛ, ɔsi ɔno nso ɔba a wagye atom. Obetwia nursing training ne teacher training allowances. Nso obi a n'adwen ehihim ngyina faako. N'adwen kɔ baabi a mframa no bɔ. Waka akyerɛ yɛn afe wei sɛ yɛtɔ yɛtɔ aba ma no ɔba bɛsesa mfomsoɔ a ɔyɛeɛ. Nanso ɔntumi nya akokoduro nkyerɛɛ yɛ mfomsoɔ a ɔyɛeɛ ɛne ɛkwan a ɔbɛfa so ɛde asiesie mfomsoɔ no sɛ yɛto ma no a. Na sɛ ɔyɛ ɔbɔbi a woyɛ kandi kandifoɔ a woyɛ w'akokoduru a, na wofi sɛ wafom nnipa na wodi wɔn anim na, ɛsɛ wotumi ba na gye tum sɛ, o, oh, wei ni wei ni wei ni wei a meyɛɛ no, ɛm sɛ manyɛ ne yie. Nti momfa nkyɛ me, na mosan fa me mmra, na me ba a, mɛsesa, mɛyɛ no ɛkwan foforɔ sei ne sei ne sei. Na nnipa no ahu sɛ woyɛ serious. Na wei de waka no traa. sɛ ɔba ɔabɛ correct ne mistakes nso yɛnim mistake ɔyɛɛ ɔka kyerɛ yɛn 2016 sɛ nnipa a wɔn ni aban mu no wɔn ba na wɔn yɛ promises bɔhyɛ wɔn ba na wɔn wɔn wɔn wɔn yɛ bɔhyɛ kyerɛ mu a ma wɔn ngye wɔn ntum efisɛ wɔn ni aban mu wɔn nim. Sɛ n'aban mu te nti wɔn bɔhyɛ na wɔyɛ nyinaa no gyina ngyinasoɔ no ɛni ɛnyɛ papa saa na ɔkɛkyerɛ yɛn 2016 ɛnɛ ɔno nso ɛyɛ politician a ɔnni aban mu ɔno nso ɛyɛ bɔhyɛ ɔno nso yɛ bɔhyɛ ɔno nso hyɛ bɔ anamboa Nti wo kɛ kyerɛ yɛn twenty sixteen sɛ obi a ɔnni abam mu bɛ hyɛ bɔ a ma mo ntie no aso pɛm na ɛnɛ wo nso wonni abam mu na wo wo hyɛ bɔ yi sɛn ne yɛn ntie no ɔka kyerɛ yɛn twenty sixteen sɛ mfie nnan ne ɛde ma president no esua esua koraa nti president biara hia mfie nwɔtwe nti sɛ saa deɛ a President Akuffo Addo, wadi mfie nnan. Adɛn na wokɛkyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛnyi no mfiri hɔ? Because wosi mfie nnan ni so a, mfie nwɔtwe na President biara hia. Nti adɛn nti na woyɛ campaign sɛ yɛntu President Akuffo Addo? Adɛn na wamma no mfie nwɔtwe no a waa woka kyerɛ Ghanafoɔ? Ɔsan ka kyerɛ yɛn sɛ sɛ yɛto aba ma no a, yɛn nuanom a wɔn sika ka mu wɔ banks no, ɔba a, Yɛto aba ma no a afe baako ɔbɛtua sika no nyinaa. Nti wei Ghanafoɔ yɛgye tom a ɛnyɛ yie. Ɛfiri sɛ saa time no a banks no adwuma no wɔyɛɛ no basaa no a na wɔntumi ntua Ghanafoɔ sika a wɔde akɔto banks no. Gyama na President Mahama yɛɛ. Ɔtam sika podoɔ na ɔde maa bank managers no ne bank shareholders no. Meboa billions and billions of Ghana cedis. Ɛno koraa nso a n'ani ankɔdi akyire. Ɛma saa sika no a ɔsɛ ɔde kɔsɔɔ Marseille, meme ne wo sika, ɛno nso wɔhweree sika no. Na Ghanafoɔ ankorankorɛ no a ɛwɔ sika wɔ bank hɔ deɛ, wantoo n'ani anhwɛ obiara. Yɛbɛka yɛwura ase edu nketea. Ɔka sɛ wadu sika kɔto bank na wo sika no aka mu a, wei deɛ fa ban ho bɛn. Sɛ mokae. Ɛma mpaa nso President Mahama anhyɛ da amboa Ghana fa wɔn sika kɔ kɛm. Nti ɛnnɛ no ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛto aba ma no a, afe baako anso ɔbɛtua sika no a, yɛ sɛ yɛbisa no asɛm. Sɛ yɛbisa no asɛm paa. Ɔka kyerɛ yɛn 2016 sɛ biribiara a ɛyɛ free no ɛnhyɛ da nyɛ papa. Yɛ nipa a wɔka sɛ ɛnɛ yɛba ɛbɛyɛ wei free, ɛbɛyɛ wei free. Wɔbɛka, wɔbɛka sɛ mframapɔ bɛyɛ free. Na ɔma ɔmo ɔmo nyɛ papa nti ma Ghana fo ntie. Ɔkɔ fa nnipa bi ɔmo ti ɔmo baabi JH Mensa, Pastor Otab ɔkɔ fa ɔmo ne de bɛ to media so sɛ ɔmo nso ɛɛka sɛ biribi a ɛyɛ free no ɛnyɛ. Ne sɛ ɛnɛ dɛ na President Mahama ɛyɛ. Ɔprɔmisi free. Free health care. Anɔpa yi koraa deɛ. Ɔse free um university fees. Nti ɔm sɛ ɔmba bɛsesa ɔmo manifesto. Menim sɛ mo ahu statement no a. Ɔm sɛ ɔmba bɛsesa ɔmo manifesto no na ɔma university nso free. Na NDC under President Mahama ɛne the only political party a ɔmo amɛndi ɔmo manifesto six days to elections. Menim sɛ moahu bi da dea. Na ɛyɛ me sɛ ɛnnɛ anɔpa yi scholarship secretariat de too dwa sɛ President Akufo-Addo ama wɔn ayɛ nhyehyɛɛ a ebetumi ama yɛn nuanom a wɔfiri secondary school no wɔatumi anya scholarships wɔn a ɛbɛyɛ ade na wɔde akɔ university. Na ɛyɛ me sɛ ɛno nti President Mahama ne neɛ wɔasesa wɔn adwene. Afei de wɔn nso sɛ wɔbɛyɛ free university education. Six days to election ɛno nti ɔmo kɔ akɔ sesa ɔmo kɔns kɔn kɔn ɛyi manifesto means ebi nsii da ti wei nyinaa kyerɛ sɛ president mahama no n'adwen ngyina faako na na na ɛya koraa kyɛn ne nyinaa ne free shs enyɛ kae ahoɔden a president mahama ne ndc de hyɛɛ mu ɛkyerɛ ghanafoɔ sɛ free shs no ɛnyɛ Na sɛ biribi a nka ebetumi ayɛ anka President Nkrumah na ɛyɛɛ. Yɛbɛyɛ koraa twenty years akyire. President Mahama na gyina simpie so kɛkyerɛ nsɛ desperate politicians na wɔn de free SHS ɛreba. Sɛ yɛkae. Nsɛ na deɛ na ɔka kyerɛ yɛ. Otumi agyina simpie so kɛkyerɛ nsɛ free SHS no koraa. Ɔno de bae. Ɔsɛ nyɛ President Akufo Addo na ɛde baeɛ. Ɔno President Mahama na ɛde baeɛ. Na dɛn? Wo ne aniwuo. Eh? Wo ne aniwuo. na adeɛ so baako a ɛyɛ ayɛmhyehyeɛ. President Mahama ka kyerɛ yɛn sɛ sɛ wondi president da a wonni ho kwan sɛ wobɛka ne ho asɛm. Na nnipa a sɛ wɔka ne ho asɛm a obetie yɛ nnipa mmienu. President Rawlings ne President Kufuor. Ɛfiri sɛ wɔn de wɔn adi president da. Na sɛ otumi ka wei kyerɛ sorry dr baumia na me ne wo deɛ dɛn na ɔntumi nkɛnkyerɛ ɔsan kɔɔ so kaa sɛ wohwehwɛ adwuma a ɔde ghanafoɔ sika ayɛ a membisa no ɔno a yɛato aba ma no no ɔse membisa no kɔ parliament na kɔkɔhwehwɛ ɔkan wekyerɛ ghanafoɔ Ɔsan ka kyerɛɛ Ghanafo sɛ ɔno no ɔyɛ dwamfun, dead goat. Ɔnsuro knife. Na abɛka afa ne ho biara nya de a ɔde bɛyɛ adwuma. Ɔyɛ dwamfun. Na nnipa a wopɛ sɛ wokɔ ni eh, Ghanafoɔ nan so na wokɔ srɛ sɛ yɛnsan to aba mma wo na wotumi ne wɔn kasa wɔ kwan wei so a, Sɛ Ghana foɔ kɔto aba ma no next ma ɛyi ɛyi na ɔhwɛ a ɛbɛ ɛno no to aba ma no a ɔnsan ɛnba wo nan so biem ɔnhia wo sɛ ɔsan bɛma no another chance hwɛ asɛm a ɔbɛka kyerɛ wo 2016 po a na ɔba bɛsrɛ sɛ ɛnsan ma no mfie nan nka ho no ɔtumi ka ka kyerɛ Ghana foɔ sɛ ɔnyɛ president a ɔntumi nka ne ho asɛm na ɔno no ɔyɛ dwamfo na wopɛ sɛ wohu na ɔde ghanafoɔ sika ya kɔ parliament kɔhwehwɛ na ɛni meka sɛ ɔni aniwu a nyɛ sɛ mempɛ no asɛm nansɛn ɔno president mahama ɛbisaa sɛ npp aban no deɛ bɛ na ɛde ghanafoɔ sika yɛ sɛ mo kae ɔsɛ yɛ mɛkyerɛ no na ɛde ghanafoɔ sika yɛ ɛma dr baumia ɛsan too ne bo ɛma no mmuaeɛ nneɛma a ɛdi Ghanafoɔ sika yɛ nyinaa President Bawumia san de ma President Mahama. Nti moahu nsonsonoeɛ a ɛda nnipa mmienu no ntam. Na wode compare President Akufo-Addo a, President Akufo-Addo no Wonim baabi a ogyina. Onhinhim by heart te sɛ President Mahama. Nti wohwehwɛ kandini a ɛnɛ Ghana yɛte mu yɛhia kandini a onim n'adwen, n'adwen ɛyɛ stable, egyina hɔ. Onhinhim by heart by heart a na woka President Akufo-Addo. Ɔbaeɛ yi, nneɛma a ohia ɔman no ɛfiri tete. President biara ba a ɔka sɛ ɔbɛyɛ, ɔno nso ba ɔno nso sɛ yɛto aba ma no a ɔbɛyɛ. Nyankopɔn yɛɛ no mmoa na ɔba aban mu yi, ɔyɛ no ahoɔden mu. Free SHS, ɛno koraa deɛ ɔwɔ constitution nom since 1992. Aban biara ntumi nyɛɛ. President Akufo-Addo de free SHS aba. One district, one factory. Efiri Yewura Kwame Nkrumah berɛ so. Yɛn nyinaa gye atom sɛ sɛ ɔman no bɛkɔ n'anim paa atu mpɔn a, na ɛkyerɛ sɛ industrialization. Government biara in the Fourth Republic ɛnfa ahoɔden baa saa adwuma no so, industrialization adwuma no so, ɛkyɛn President Akufo-Addo ɛwɔ One District, One Factory program. Wopɛ sɛ ɔhwɛ kwan a President Mahama de industrialization ɛfaa so a, mɛnkɔ baabiara, kɔ Comenda na kɔhwɛ sugar factory no a ɔyɛɛ no. Ɛnnɛ ahemfo, wɔto President Akufo Addo din promise keeper, obi a ɔhyɛ bɔ a ɔdi so. Hwɛ asɛm a ɛbɛtoo yɛn nuanom wɔ Dagbon, ɛfiri 2002. Yɛpere sɛ asomdwie bɛba hɔ. na wɔanya wɔn hene. President Akuffo Addo hyɛɛ bɔ sɛ ɔba a yɛto aba ma no a, ɔbɛyɛ nea obetumi ayɛ biara ama asomdwoe aba Dagbon. Ɛnnɛ a me ne mo rekasa yi, asomdwoe aba Dagbon. Yɛasi hene Yaa Naa wɔ hɔ. Wɔ Yendi. President Akuffo Addo nan mu, yɛama no, yɛabɔ akonnwa ama no. Naa Abu Dani the first because of Ejman Dagbon ɔde aba ɛmɛ na asomdwie aba hɔ. Monhwɛ Ɔboase Goldfields. President Mahama berɛ so wɔntumi amea nhwɛso yie ɛma adwuma no ɛbɛguiɛ. Yɛwura Asantehene ɛka kyerɛ n sɛ Ɔboase Goldfields wɔn de ma no sɛ ɔntɔ no one dollar. Adze edwuma no gu. President Akuffo Addo hyɛɛ hɛn bɔ sɛ, sɛ yɛtow aba ma no a, ɔbɛyɛ dza obetumi ayɛ biara ma Obuasi Goldfields no asan apegya egyina ne nan so. Nna a mede mu rekasa yi, oedi so. Obuasi Goldfields egyina ne nan so afa Ghanafoɔ thousands and thousands a wɔreyɛ edwuma. Wei yɛ obi a ɔhyɛ bɔ a ɔdi so. Time no a yɛ commission yɛbiaa no for the second time no, wohwɛ yɛwura asantehene a na nisuo koraa nka nisuo yɛ ate no. Wohwɛ railways, train, bɛyɛ 30 40 years agu wɔ Ghana ha. President Kufuor baayɛ, omiaa n'ani paa. de Accra Tema Railway no baeɛ, ɔsan de Accra Nsawam Railway baeɛ. President Mahama bɛdii Vice President ne President ɛfiri 2009 kɔsi 2016, wamfa n'ani anhwɛ railways. President Akufo-Addo baeɛ, ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔba a ɔbɛhwɛ railways, because ɔman biara a wopɛ sɛ wotu mpɔn, wohia railways. Na ɛnnɛ, adwuma a President Akufo-Addo reyɛ, ɔne me nua Joe Ghartey, on railways, ɛnyɛ adwuma ketewa. Ɛne sɛ yɛnhyɛɛ da mbɔɔ ho dawur o, but wokɔ fam a, wobɛhu adwuma a yɛreyɛ na yɛapagya railway transport wɔ ɔman mu ha. Naawɔtwe a ɛtwaam yi, Yɛwura Bawumia de too dwa nhyehyɛe a aban no reyɛ na saa digitisation yi aba ɔman mu ha na aboa ɔman bu mu. Yɛn mu bi, obi bɛka sɛ ebi a born before computer. Nanso yɛn mma no deɛ, wɔntumi ndwane mfiri computer. Aban no yɛ nhyehyɛe sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn mma no digitisation a ɛba yi ɛngyɛ wɔn hɔ. Na mmerɛ na ɛyɛ dɛ wɔ mu koraa ne sɛ free wifi no a ɛreba for schools ɛwɔ Ghana ha. a wɔahyɛ aseɛ cause wonim sɛ ansa na saa digitisation yi wobɛtumi adi mu akoten wohia data wohia connectivity wohia fibre fibre yi president kufuor na ɛde baeɛ na nnɛ president kufuor do ɛbɛyɛ free wifi ama yɛ schools yi nti woto aba ma president kufuor do a woto aba ma wo ba daakye O to aba ama free wifi for wo ma ɛne wo nua nketewa no. Na wo san pɛ sɛ wo ho nsusu yɛ ɛda nnipa mmienu ntam a, hwɛ kwan a wɔde faa ɔman no faa so time a onene onene bi crisis onene ɛbɛto ɔman yi. Oyene. Sɛ wɔbɛkae a President Mahama brɛ so dum sɔ mfie nnan ne akyire. Hwɛ kwan a ɔde Ghanafoɔ faa so, ntorɔ ne ndaadaa, nnipa a yɛakɔ ahokyerɛ mu because of dumsor. Now na yɛ kandini na ɛsɛ wotumi ɛka biribi kyerɛ nnipa na ɛbɛma wɔn nkuran, ɛbɛhyɛ wɔn nkuran. Now yɛ biribi a ɛbɛma ɔbrɛ no a ahokyerɛ no a wɔbrɛ no ɛho ɛso ate. President Mahama ntumi anyɛ biribiara a ɛbɛma Ghanafoɔ wɔn abrabɔ so yɛ wɔn amanehunu a na wɔrehu no akɔ fam. Na mmom no ɔyɛɛ no sɛ nnaadaa. Ɔsɛ o, dum sɔ, mayɛ no yie, metwam, adeɛ kye a na ayɛ worse. Ɛduu baabi koraa ɔmaa ne ho, ɔbɔɔ ne ho mmarane, ɔsɛ sɛ ɔyɛ kanea hene. Nti wofrɛ no a ma mo kanea o ne agye so yaa mahama adeɛ kye adum sɔn koraa de afei deɛ ɛbɛ nation wide wei ne leadership a president mama de maa yɛn oye ne saa bɛto yɛn ɛnɛ a me ne mo kasa yi dum sɔ ɛyɛ Ghana foɔ kasa abɛdane international language for blackout. because of President Mahama. Hwɛ o ne ne a ne abɛto yɛn yɛfrɛ no COVID-19 yi. Hwɛ kwan a leadership kan kan di ni a kan eh, sɛ na President Akufo-Addo edi ɔman n'anim. Ɔno ara gyina simpie so na ɔde ɔman no ɔka nokware kyerɛ yɛ baabi a yareɛ no adu, baabi kwan a yɛfa so. Ɛnɛ Sɛ mo kae biribi a yɛfrɛ no Fellow Ghanaians because of leadership a President Ma eh, Akufo Addo show yɛ during this COVID crisis. Fellow Ghanaians abɛdane part of our political term. Wohwɛ nhyehyɛe a yɛde aba free electricity, free water, yɛde sɔ Ghanafo asen. Ebi nsii da. Wokɔ United Nations the way wɔn bɔ n'aba so a wɔ kwan a ɔde afa so a woyɛ Ghana ni a ɛma wo wo wo wo kyerɛ sɛ ɛhyɛ wo nkuran ma wo feel proud woba no corruption a katahyehyɛ saa tibɔɔ tibɔɔ tibɔɔ na na president mahama brɛ so corruption ba a yɛntumi yɛde yɛn fa so ɛnɛ atwam. Atwam na wotie yɛ nuanom NDC fo a wɔn se oh PDS ɛkyerɛ sɛ President Akufado ontimi nko ntia corruption. PDS yi President Akufado na etwam anamboa. Ɔna otwam. Ɛno koraa Americans no se wɔn pɛ PDS no na biribiara mfomsoɔ biara ni so. President Akufado gyina ne nan so etwam. Ɛma ɛno nti koraa sika bi ɛsɛ Americans no bɔ mamfa mma. Tseɛ dɛn na otumi de PDS bɔ President Akufo-Addo soboɔ? Ɛyɛ dɛn? Nipa no ɔno otwaam. Ohun sɛ ɛnyɛ na otwaam. Ɛma America foɔ koraa na wɔn de sika no ba no, wɔn sɛ otwaam a wɔn fɛ sika no mma. Nso ogyinaa ne nan so. Ɛdɛn na ade bɔ no soboɔ? Egya pa yi, afei na ɛba. Ɛwɔ krataa so. Nhyehyɛe a ɛwɔ ho a ɛsɛ wɔn yɛ, wɔn agyae because na special prosecutor nso pɛ sɛ ɔhwehwɛ mu. Ɔhwehwɛɛ mu wiee President Akufo-Addo se yɛnsan nyɛ ade no nyinaa foforo. Ɛyɛ dɛn na ɔde wei bɔ no sobo? But na ɔyɛ no nyinaa firi nkyɛn a. Wohwɛ President Mahama ne President Akufo-Addo a, wode wɔn mmienu si hɔ a, wontumi nnya nkatahyehyɛ biara a wobetumi de ato President Akufo-Addo so directly wɔ ne ɔno ankasa ne nipadua no. Nanso President Mahama, wannya koraa, wobenya Ford car no a ɔno president naa mu na ɔgye biribi afiri obi a yɛma ne contract. Nipa no anum ɔbɛkae. Wɔn kakra bɛkae Airbus a nipa no mu agye atom sɛ wɔn ma obi five million dollars bribe because nipa no yɛ president Mahama nua sɛnea ɛbɛn wɔn bɛnya contract. Nti wo wode wode corruption koraa to hɔ a nipa mmienu no wopɛ sɛ wohwehwɛ nipa obetumi ako atia corruption ɛwɔ Ghana ha in the next four years a wontumi nfa President Mahama ɛnto President Akufado hwɛ sada President Mahama yɛ nyɛ nim ebi ofiri ofiri north ɔno atuu ne ho sɛ ɔno na ɔyɛ the candidate from the north nti ɔno obetumi apagya development for ne nuanom ɛwɔ north Saa na ɔka kyerɛɛ twenty twelve ɛne twenty sixteen. Ɔbaa twenty ɛɛ ɛto aba mɔm twenty oh nine aba betui. Na ɔkɔfa adeɛ bi ɔsɛ ɔfrɛ no SADA. Savannah Accelerated Development Authority. Sɛ na ɔde ba bɛpagya. Mpontuo wɔ North nanso yɛn nyɛ nim baabi a ɛsiiɛ. Wɔn faa saa sada yi so dii Ghanafoɔ sika a kyerɛ sɛ wontumi nka corruption a wonka sada. Tam millions and millions of dollars sɛ yɛde kɔ yɛn akɔnfɛm. Ɛnɛ yɛn hu akɔnfɛm no baako. San tam millions and millions of dollars sɛ yɛde kɔ yɛ kwaeɛ ɛwɔ North through sada. Ɛno ehewa bi a kwae no wɔ. Saa sika no nyaa nine million dollars, eighteen million dollars. Ghanafoɔ yɛahwere saa sika no. Ɛma ɛnnɛ sɛ yɛka katahyehyɛ, yɛka corruption a, sada, akɔmfɛm abɛdane kasa no bi. Nti nnipa se na ade no yɛka sɛ yɛhwehwɛ obi a obetumi aboa mpuntuo wɔ North a, wode no bɛto Naa Abu Danni the First Akufo Addo ntimi. Ɛnnɛ President Akufo Addo aban, the largest single investment in the North, Pɔlugu Dam, ɛ the largest single investment in the North, President Akufo Addo na ɛde aba. Nti yɛn nuanom a ɛwɔ srem, wokɔ akɔto aba a, ma wadwen mmra saa nneɛma yi so. na kɔto aba pa. Sɛ President Mahama brɛɛ mo sada, sada na ɔde brɛɛ mo, faa so wiaa sika pii anaa Ghana hweree sika pii. President Akufo Addo, ɔde asomdwoe aba Dagbon, yɛyɛɛ Port Lugu Dam, the largest single investment ɛwɔ North. Nti wofiri North na wɔkɔto aba a, na wɔama w'adwene aba nneɛma yi so. Yɛbɛkae sɛ President Mahama, ofiri so 2016, ɔse afie no a, ɔman no fie a yɛde ama no ɔtena mu no, ɛfiri 2009, ɔse yɛmfa mma no na ɔmfa nkɔ fie. Sɛ mo nyinaa mo kae. Na ɛnɛ no, President Mahama san bɛbɛdi president yi, na kyerɛ sɛ ɔnkɔɔ retirement o. Anaa mboa? Nti ɔnkɔɔ retirement a, adɛn nti na na ɔpɛ saa dan no in 2016? Me dɛ na m'adwen yɛ me ne ne sɛ, o lose elections 2016 no, ɔyɛɛ n'adwen sɛ ɔbɛkɔ retirement. Nti na na ɔɔbisa for retirement benefits, yɛmfa saa agyapadeɛ sei mfa mma no. Nanso ɛnnɛ, ɔresan agyina president, na kyerɛ sɛ wasan asesa n'adwene. N'adwene ngyina faako. N'adwene rehinhim. Nti wei ne president a ɛɛm, sɛ woto aba ma President Mahama a, wobɛnya wɔ Ghana ha. Na mengye ndi sɛ Ghanafoɔ bɛgye saa presidential style yi atom. Obi a n'adwene rehinhim. obi a ne leadership no yɛ obey the wind baabi a mframa bɔ no ɛhɔ na ɔkɔ nti bi nwa no mu na wɔtwe a ɛbɛ yi meme ɛyi dwoada a ɛbɛ yi yɛkɔto aba no a ɛsɛ yɛhu sɛ yɛkɔ yɛkɔ court akɔdi yɛ ankasa yɛasɛm yɛkɔto aba no ama yɛ ho as Ghanafoɔ ma yɛn mma ne yɛn man no. Nti wei deɛ wokɔto aba no ama w'ankasa ohu. Na wokɔyɛ saa judgement no a, wontumi nyɛ partial. Woto aba ma wo ho a, wontumi nyɛ partial. To aba a woa wonim sɛ ɛbɛboa w'ankasa.